Mba'éichapa neko'ẽ Carlos ha Arami cheko'ẽ porã, cheko'ẽ porã ha nde mbo'ehára? Ñañembo'éta ñañepyrũ hag̃ua. Túva, Ta'ýra ha Espíritu Santo rérape. Ore Ru yvágape reiméva, toñembojeroviákena nde réra, ta ore añoamba ne mborayhu tojejapo ne rembipota, ko yvy ári yvágapeguáicha, ñe'ẽ oréve ko árape ore rembi'urã, opa ára roikotevẽva, hejareíkena oréve ore rembiapo vaikue, roheja reiháicha ore rapichápe hembiapo vai tórre ndive, ha aníkena reheja roike rojepy'ara'ã vai hag̃uáme. ha orepe'a opa mba'e vai ijeýta upéicha. Aporandúta, aporandumíta, eh, arami, eh, jahechami, jahechami, ehechakami chéve márapa mba'e mba'eichagua la i poyvi, bandéra. che asamíe, che asamíe che ápe. Upépe mbo'ehára oĩ Brasil, Brasil ha'e hína, si Brasil mbo'ehára oĩ porã. Ha rugby moõgua ha'e la ipoyvi. Ha'e mbo'ehára Japón oĩ porã. Iporãiterei, jahecha upéicharõ mba'eichaguápa Mara ohai ha ohai moõpa opyta hetã, dónde escribe dónde queda su país, mba'eichaguápa Mara ha Haruki retã emyñe'ẽ, cómo es el país de Mara y Haruki, Mara hína e ha e Haruki, emyñe'ẽ, lee. Jahechami, jahechami ko'ág̃a péa Mara. Che retã Brasil opyta América del Sur-pe, Paraguay ha Bolivia ykére. Bueno, oguereko ijerére ysyry guasuete Atlántico. Ysyry guasu Apa opyta Brasil ha Paraguay pa'ũme. Brasil ape, ocho millones quinientos quince mil setecientos sesenta y siete kilómetros cuadrados. Tuichaiterei che retã. Poyvi Brasil-pegua sa'yju, hovy ha hovyũ. Oĩ porã. Sa'yju hína jaikuaáma péva hovy, hovy hína azul, verde, sa'yju ha ko'ápe he'i ñandéve ajeve azul hína hovy ha hovyũ. Péichano sa'yju péva, péva hovy ha péva hovyũ. Oĩ porã. Che retã ko'ág̃a ha rupi, che retã Japón opyta Ásiape. Ojere hese, está alrededor del ojere hese, ysyry guasuete Pacífico ha Mar de Japón. Eh, ojere hese, está a su alrededor, he'íseva. Shinano héra ysyry ipytyvéva oĩva Japónpe. El nombre del río, Shinano. Japón ape, 377.835 kilómetro kuadrádo, michĩve tetã Paraguáigui, el más chico del Paraguay, dice. Poyvi Japón pegua morotĩ, blanco, oguereko mbytépe apu'a pytã. Pytã hína mbytépe. Peje ñande ehaygui moõpa opyta Japón. Subraya dónde queda Japón. Ko'ápe opyta che retã Japón opyta Ásiape. Ñemongora yvy ra'angápe Japón ha Brasil. Ko'ág̃a. Vas a encerrar en el planiferio moõpa opyta donde queda Japón ha moõpa opyta Brasil. Brasil omongoráta ko'ápe. Ha Japón hína opyta ko'ápe Ásiape. Ko'ág̃a ipyhína. Nañamivevéta ko'águi hína opyta Japón. Bueno, upéva pemongoráta jepa. Año Japón ko'ápe ajépa. Mba'éichapa héra, embohovái erresponde, mba'éichapa héra Mara retã ha Haruki retã? Cómo se llama el país de Mara y el país de Haruki? Péicharõ, Mara retã héra. Péicharõ pemoĩ Brasil. ha rupiretã héra. Ojarupi retã Japón. Mba'éichapa héra ne retã? Cómo se llama tu país? Che retã en vez de ne cambian con che. Che retã héra. Paraguay. Brasil térã Japónpa tuichave? Si el Brasil o el Japón es más grande. Entonces la respuesta va a ser Brasil tuichave. Japón térãpa Paraguái michĩve? Peteĩ ñande Japón michĩve, Japón es más chico. Oĩ porã, ha upe peve, opa ñane rembiapo hátama tereho porãite mbo'ehára.